Ислам турында төрле сүзләр сөйлиләр. Әйе, бер яктан исламны яхшы диләр, әмма бер яктан исламны ниндидер начар сыйфатта, йә булмаса сугыш сыйфатында күрсәтергә, күрергә тырышалар. Әмма сөйләүче кешеләрнең, әлбәттә, һәрберсенең дә үзенең хаклыгы бардыр. Без аңа кагылмыйбыз. Шулай да ислам динендә бик тә четерекле бер мәсьәлә бар. Ул да булса, мәсәлән, Җиһад мәсьәләсе. Ягъни, сугыш мәсьәләсе. Башка диннәрдә, әгәр карасак, шул ук христиан динендә, яһүд динендә, йә башка диннәрдә, бөтенләй без андый нәрсәне күрмибез. Ягъни, динне саклау өчен сугышу, йә булмаса анда, әйтик, кулга корал алу дигән, гомумән андый сүзләр юк. Әмма Мөселманнар кулында яки мөселманнар сүзендә гел шушы сүзләрне ишетеп, гел шушы эшләрне күрергә мөмкин. Хаманалар бөтенесе кычкыра. Без җихад кылабыз, Аллаһ юлында сугышабыз, көрәшәбез, кан коябыз дип һәм башкасы. Менә мөхтәрәм кардәшләр, җихад дигән сүзнең мәгънәсе нәрсәдә икән? Һәм без аңа ничек карарга тиеш? Гомумән, бу ислам динендә бар микән? Мөхтәрәм кардәшләр, җихад дигән төшенчә ислам динендә әлбәттә бар. Без моны инкар итә алмыйбыз берничек тә. Әйтик, дин өчен сугыш дигән төшенчә дә бар. Ләкин һәрбер нәрсәнең үзенең вакыты, үзенең урыны була. Бу төшенчәне без теләсә кая куллана алмыйбыз һәм теләсә нинди очракта, теләсә кайсы вакытта куллана алмыйбыз. Мәсәлән, пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вә сәлләм үзе, мәсәлән, мөселман булмаган кешеләргә каршы кайчан керәшкән? Ул керәшкән ислам дине дәүләте барлыкка килгәч. Мәдинә шәһәрендә ислам дәүләте барлыкка килгәч, шушы дәүләтне агрессорлардан, Дошманнардан сакларга кирәк булган һәм шуңа күрә барлыкка килгән җихад төшенчәсе. Ягъни дошманнардан үз илеңне саклау. Бөек Ватан сугышы вакытында татар халкы да фашизмга каршы көрәште нәкъ менә шушы төшенчә белән. Ватанымны, динемне, милләтемне саклыйм, яклыйм дип һәм шуңа күрә без дога кылабыз безнең сугыш кырында ятып калган бабаларыбызга шаһитләр дип. Ләкин шул ук вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, хәзерге вакытта ислам дәүләте юк. Ислам дәүләте төзелмәгән. Аны корал белән төзү дөрес түгел, шәригать буенча. Шулай ук инде ислам дәүләте булмагач, нәрсәне якларга, нәрсәне сакларга? Кем бу фәрманны бирергә тиеш? Кем кулга корал алырга рөхсәт итергә тиеш? Андый кеше дә юк. Шуңа күрә бүгенге көндә кулга корал алып, каядыр җихад дип йөгереп йөрү, кызганычка каршы, ә бәлки шатлыкка каршы, безнең динебезгә туры килми. Чөнки хәзерге вакыттагы җихад, ул бөтенләй икенче төрле. Ул, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм сүзгә туры килә. Дошманнарны җиңгәннән соң, сәхабәләр әйтә, Нинди зур җиңү кылдык, дигәч, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Бу җиңү, ди, кечкенә җиңү, кечкенә җиһад, ди. Ә безнең бар әле тагын зур җиһадыбыз, ул да булса үзебез белән нәфесебез белән көрәшү, ди. Менә кайчагында нәфес белән көрәшүгә караганда гомереңне корбан итү җиңелрәк. Үзеңне җиңеп кара. Үзеңнең җиңеп кара теләкләреңне, гөнаһка тартылуыңны, я булмаса кызганда түзеп калуларыңны, сабыр итүеңне, менә шуларны син ничек итеп кулланырсың? Әлбәттә, җиңел кычкырырга, кыйнарга, сугырга, корал алырга. Ә менә нәфесеңне җиңү авыррак. Хәзерге вакыттагы җиһад төшенчәсе, ул туры килә шушы төшенчәгә, үз-үзеңне җиңүгә. Җиһадның бар өченче төшенчәсе. Чөнки җиһад дигән сүз ул тәрҗемә ителә шулай ук әле тырышу дип тә, җәһәдә. Ягъни ниндидер эштә тырышу, тырышлык күрсәтү. Менә хәзер дини өлкәдә нинди тырышлык күрсәтергә мөмкин? Мөмкин мөхтәрәм кардәшләр яхшы үрнәк күрсәтергә. Матур сүз сөйләргә. Мөмкин мөхтәрәм кардәшләр гыйлем алырга һәм бирергә, мөмкин дәгъвәт кылырга. Менә шушы тырышлык хәзерге вакытта коралга караганда ислам диненә күбрәк файда китерәчәк. Шуның өчен инде күп кенә яшьләребез, мөселманнар, акыллы, көчле мөселманнар, менә шушы өлкәдә тырышсалар, гыйлем, матур сүз өлкәсендә тырышсалар, яхшы үрнәк өлкәсендә тырышсалар, миңа калса, динебезгә файданы күбрәк китерерләр иде. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, күргәнебезчә, җихад дигән сүз, ул әле дөрес аңлауга мохтаҗ икән. дөрес итеп аңлаган очракта, без аны, әлбәттә, мөхтәрәм кардәшләр, начар сүз итеп кабул итмәбез. Һәм шулай ук Ислам динен яратмаган кешеләргә дә бу сүз аркылы Ислам диненә тап төшерергә юл куймабыз. Вәссәләмү галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ. Дуслар, динебез турында тагын да кызыклы мәгълүматлар беләсегез килсә, безнең каналга язылырга онытмагыз. Дусларыгыз белән дә бүлешегез. Шулай ук безнең каналда әлеге чыгарылышның урысча вариантын да карарга мөмкин. Үзегез җавап таба алмаган сорауларыгызны әлеге видео астына языгыз. Тәкъдимнәрегезне бирегез. Бергә-бергә фикерләр алышыйк.